Le zã me ke medzi magblɔ na Mawu be akpe nɛ. Nye kple mía dzi hagblɔ na Mawu be akpe, elabena be zã la gale mía dzi. Yeƒe asi sesẽ le nye kple wò dzi. Mawu wɔ nu dzɔtsuwo na mí le eɣe la te egbea. eye eye awɔ eƒe dɔ yi ke wòate ŋu awɔ le míaƒe agbe me. Ezã le mía tum eye míege ɖe zã me. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe kple eƒe yayra, dziƒo kple eƒe ŋusẽ negbabla o. Medo gbe ɖa be ɣeyiɣi sia nezu dɔyɔyɔ kple katutu ƒe ɣeyiɣi na wò. Ŋkeke sia nezu amenuveve kple dziɖuɖu na wò. Ezãe nezu dziɖuɖu kple katutu nɔ meblibɔ ɖe yesi ƒe ʋu me meɖe wo ɖa le ame vɔ̃ɖi kple ŋutasẽla ɖe sia ɖe ƒe asi me adzewo ne ɖe asi le nu akpasiwo ne ɖe asi le nu ŋɔliwo ne ɖe asi le nu mamiwo ne ɖe asi le nu voduwo ne ɖe asi le nu xeletsiwo ne ɖe asi le nu xebieso gbɔgbɔwo ne ɖe asi le nu azizã gbɔgbɔwo ne ɖe asi le nu tɔgɔme gbɔgbɔwo ne ɖe asi le nu papawo ata ne ɖe asi le nu mamiwo ata ne ɖe asi le nu ŋutsu dzewo ne ɖe asi le nu mebe le zɔya me atsigeli gbɔgbɔ ɖe sia ɖe, azãƒoame ɖe sia ɖe, nu sia nu yi ke nye kpowo lé ɖe dziwò be yewoakɔ gblẽ wò agbe dome. Mebe medo gbe ɖa ɖe wò agbe ta, eye meɖe wò ɖa le ame vɔ̃ɖiwo ƒe asi me. Meɖe wò ɖa le ŋutasẽlawo ƒe asi me. Woaɖoe gake mele dzidzɔ ge o, elabe Yehowa tɔe nènya. Mebe le zã ya me ke Aƒetɔ nekɔ wò do ɖe dzi. Mebe le zã ya me ke Yehowa neda gbe le ŋutiwò. Mebe le ŋkeke ya dzi Yehowa netrɔ nuwo katã le wò agbe me. woɖoe le ha mebe aɖi wo ŋutɔ nu le ha wobu aɖu wo ŋutɔ ƒe lã ha eye woanɔ wo ŋutɔ ƒe ʋu he wòamu abe wain ene ha fofo la na menya be ame sia ame ke dze eyoma mazɔ le vivitsi mo azɔ le agbe la ƒe kekeli nu eye ata david do ɣli be yehowa nye nye kekeli kple nye xɔname ame kae mavɔ he yehowa nye mɔ na nye agbe ame ka dzi ŋɔ na ŋu ne nye ketɔ nye futɔ wolũ ɖe dzinye be yewoaɖu nye lã la woakli nu adze anyi mebe woakli nu adze anyi la mebe woakli nu adze anyi la si ke ŋlɔ wo kɔ ɖo le saya me meɖe wo ŋkɔ ɖa le asaɖa ma me le ɣedzeƒe le ɣetoɖoƒe le dziehe kple anyiehe fi sia fi kɔkɔ wo gbɔgbɔ wo luƒo ta ɖo mehoe ɖa le teƒe ma wo luƒo ne dogo le yɔdo ma me wo luƒo ne dogo le tseƒe ma wolu ƒo ne togo aɖaka ma me le yesu be ŋkɔ me agbe ne ɖo agbe teƒe me be wɔ agbe ne ɖo agbe teƒe na wɔ agbe ne ɖo agbe teƒe na wɔ eku menye tɔwɔ la mele kuku go ha mebe dzinu gbãtɔe ha yayra ƒe dzinu wònye etenɔnɔ ƒe dzinu wònye nuxɔxɔ ƒe dzinu wònye na wɔ eya ta mekɔkɔ nyrɔ ɖe aƒetɔ yesu ƒe ƒome la endele bakabo hɔ

Meɖe nu dzi tsɔ numɔ ɖa, elabe Fofo la na menya be woaɖe nu dzi tsɔ ɖe sia ɖe ɖa. Eya ta vɔ sia vɔ yi kokɔ tsɔ ŋkume na wò ha. Meda avɔ ɖe sia ɖe le mo na wò ha. Avɔ yibɔwo, avɔ dzĩwo, avɔ ʋewo, nu sia ne kokɔ tsɔ ŋkume na wò. Nu yiwo ɖo ŋkume na wò abe ta ene, nu yiwo ɖo ŋkume na wò abe lãkle gbɔgbɔ ene, nu yiwo ɖo ŋkume na wò abe azizã ene, meho yewo katã ɖa le eme o. Dziƒo netsaka kple wò. eye tsi dzadza ma nadze akɔ ɖe dziwò. Aƒetɔ neklɔ wo mo kple eƒe ʋu kɔkɔea, bena kafukafu nanye eya matɔ. Papa míele aƒa wɔm kple gbɔgbɔ vɔ kple satan ha. Etu kple yi mele mía si o ha. Wo si tu kple yi le ha. Eya ta wɔ aƒa na mí le saya me le wò Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. O Miele aʋa wɔm kple abosamtu kple yi mele mia si o. Miele aʋa wɔm kple abosam tu meli o. Fofo mawue wo ŋutɔ va wo ŋutɔ va wo ŋutɔ va.

eya ta le ŋkekea dzi na míakpɔ gbɔ ɖe me le me hɔ eya ta le sɔe me na míamɔ anyi aɖi ɖe me papa mekɔ wo ŋkɔ tsi eye mesubɔ tɔxɛ meyra wo hɔ eye be bubu na wo hɔ eya ta be akpe la elabe ewɔ dɔ gãwo na mi bubu kple kafukafu ye metsɔ na wo le sɔe me nye mawo metsi ma gblɔ na be aƒetɔ yesu kristo vɔnyiwo le sɔe me eyra wo le sɔe me eƒe amegbɔnɔnɔ Yiƒe dɔla kpe akpe wo le ŋutiwò tsɔm. Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe na to ŋusẽ wo le srɔ̃ ya me le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen.